Nitiere fweny moro ma naneno ka nadhi nindo gotieno. Nitiere jochiende moko apa ni gore koda fwenyno. Weri gi gi jasigu, jasigu sani obiro marach. Kendo na kata an ing'eni naneno fweny moro. Kata naneno fweny, fweny naneno.
Ineno ineno gima omiyo ok aliel ga yie wiya ni. Mm. Nitiere gimoro ma Nyasaye nosekona. Mm. Eh, kendo an kodi gi wach moro. Ma yie wiyi ni ma muma.
Mm. Be neno kaka wuon awuotho kata gi muma. Nan gi fweny moro. Mar sana. Kendo an gima mora ga gi ajabu. Mm. Ajabu to kowacho gimoro ni timo. Eh, baby sedonjo. Ah, sedonjo, sedonjo.
Uriyo nade? Uriyo maber. Ma jatich ah. Nyasaye.
Eh, ber ndi jatich olemo. Eh.
Nariti be in ema ariti nadwa ni mondo agine. Donge ni ikelo kibrit mibiro ma kifwayo ni yawa. Owada. Ada ni mondo alos kuon no endo. Mm. Mondo atedwa cham wa gini. Na ko ne ote moro. Mm. Eh ngani akanesa wako chani ngani nyasaye ora. Iwacho iwacho ni dwati mango suba. Ada na tedi, mm. ada na donge neno kaseketo pikanyo endo. Koro kibrit ema arito mondo cia match Ano ka yeti kilo tesa mi oge moro ya. anyono to be nyathi ema achamo kanyo koro akiani ne gine Eh, koro mato ne nane take away. Mm. Eh, koro mato mana Timo matin maber gima nyathi kilo chamo ok oira la okolang. eh, adier. ni akibrit no moda agine amok majno mondo ated kuno radharadha pielo dhiang' mondo wacham. Soba. Ao- adonjo- Ing'ene- Adonjo ka maol nyo. Ing'ene muma bowachoga niya ni kata kuma ji ariyo bede to Nyasaye bed ni mana kanyo. Kamano.
Nyasa ne an aol madwa nakwongo alwokra. An Injili chunya- tasewinjo an kuimi chunya maber. morga. Pitake tu ni pitake tu ni mia mia. Ikelona nade?
Dongoni ku gichagi pi luoko giket pi kuon. Tapenjo chieng' marieny malich. Chieng' marieny jadolo osechamo nyogi nyathi ko kidwa mede kuon. Amba dwa luok koro arit man. Ah. Eh, yawa ah. baby yini. Ah, eh, e kind jadolo gi an ere ng'ama ere ng'ama wuon ot. Kinda gi jadolo ere wuon ot. Kanye ma wuoro mo akanye. Kinda gi jadolo ere wuon ot. Ana boasa boasa. Ng'ama omiyo jadolo patik mar wuon ot. Ana boasa boasa for the respect of the child. Kare kimya eh? kibrita tedo. Kibrit mane? Cham yawa. Kibrit mane?
Okachama yawa.
Jadolo manade mitedo ne kuon kose manyo. Ng'amo wacho piny mate. Jatich Yesu kodonjo.
Jatich Yesu mane?
Jatich Yesu mane? Piny masani inyiso inyiso jatich Yesu. Jatich Yesu. Tikudo wiye ma.
Awinjo kuwacho gik mwacho seche madongo ni kia ng'ang'o e jachien moro. Kuwenye mana ah, nene.
Mana ono moro. Ono moro e mati mana neno. Ono ono kora penji da kuon ni e fweny mineno. Eh? eh?

Oguta tete kwa kanyo. Noko nane ma mar sadaka. Ma sadaka man sadaka man kise chiemo sadaka man midwaro. Ah samoro. Aloko pi kuon aloko pi luok. Aloko pi kuon pi luok kata ma Yesu be noloko pi wine. Ambe koro aloko pi kuon aloko pi luok. An magi kuodo wich.
Wewe pi kuon. Mae koro iwinjo ga ni miracle mane jo mane jo Oscar wanere Jumapili. Ah, analo kunyal kata gigi ga. Ame koro aloko pi, aloko pi. Ah, ano kanyal kata mamosi. Amosi nyango. Amosi nyango. Kudo go to dudo loko kujojo. Koro ma wich kuot mane.
Wich kuot mane, wich kuot mane. Kudo wiya gi jaji. Kudo mane osema. Jadugo manade mamuodo nyoke nyathine sa.
Dongi kwe. Eh? Nyo man ma jadolo ma chamo gi nyathi e san. Ng'e wichkuot machalo nade. In pile pile isemuroga kata pile okeodni. Jadolo biro ka ni.
Pile pile isemuro pile okeodni. Waso wuoro ma iwuor ma inya ka ikwar ha ha ha ka pilo matindo. We rudori na ni aling aling mos manade. Dan jadolo bi ka endi ni ni. Teri ga mos.
Teri ga mos.
Mago timbe mage? Anari to kibri kula tena. In chieng' mane chieng' mane nyaminu teri anemo.
Chieng' mane nyaminu bie kae cha donge na tedo kuon kae ma dolo mo chamo go mena. Na wuoyo kata. Na medo kata kikanyo endo. Wek somo na.
Hapana. Soba wek somo na.
Mano to ok tim maber. Ni sasa ma ng'ato donjo e kae. Tibiri medo pini kore eh, kidwa luoko. Kendo kendo loko paja kendo. Wek somo na. Isomo na. Eh, ami sendi mana. Yadolo manani matonge ni muona nyoke nyathi e san. In joge ni kobiro ah. to ni to ni no ni super las noge moro kanyo super las noge moro kanyo. Aloko pi kuon pi loke thuan ki ero dhi donjna. Eh. An kendo no kang'e ni ji kaila gi nyalo kenda maketa e ot. In joge ni kobiro timbe ko siende ni no ni no super mon na pi super mon. Joge ni mage.
To kata pi pi pi da kuon ni loko ma malokre pi luok. Mago to puzi mage. Eh? Ano kabidak kod